קען געלט מאכן א מענטש פרייליך? ס'איז א אלטע קשיא וואס אסך מענטשן פרעגן, אויב נישט יעדער איינער האט די קשיא, און ס'איז דא אסאך מענטשן האבן שוין אפגעמאכט וואס זיי ווילן, און מילא ווייל זיי ווילן אזוי וועגן דעם האבן זיי אפגעמאכט אז ס'מוז אזוי זיין, אבער זייער אסך מענטשן פרעגן די קשיא, איז אזוי אדער עס איז נישט אזוי? איז לאמיר עס אנהייבן צו נעמען. איז די ערשטע זאך פאר מען הייבט אן רעדן וועגן צו געלט קען מאכן פרייליך א מענטש, וויפיל געלט רעדט מען פון? ווייל ס'איז דא מאר און לעס פינף מדריגות, שטייט זיך אין יעדע מדריגה איז דא אפאר לעוועלס, באט פינף מדריגות פון מענטשן וואס האבן געלט. ס'איז דא א זאך וואס הייסט א וואטער מאן, א אָדערמאַן טייטשט איינער וואס האט נישט גענוג. נאמען איז דא א זאך ווי א מענטש האט פרנסה אבער ס'איז געדרוקט, ער האט נישט קיין עקסטערע, ער דארף וואטשן אויף וואס ער ספענדט, און טאמער וואטשט ער אויף יעדע דאלער, יו קנאו, קען ער דורכמאכן די חודש. אין ענגליש וואלט מען עס גערופן לאוער מידל קלעס. נאמען איז דא מידל קלעס, אז א מענטש האט פרנסה מער מיט א רחבות, ער האט גענוג, ער האט אביסל אוועקצולייגן, ער קען לעבן מער ברייט, אבער האט נישט קיין סאך, נאר מ'איז דא בעל בתיש, אין ענגליש רופט מען עס אפער מידל קלעס, וואס ער האט סאך מער ווי סתם א מידל קלעס האט, אבער ער איז נאכנישט קיין עושר. נאר מ'איז דא די פיפטע לעוועל וואס דאס איז א עושר, איינער וואס האט זייער אסאך. סאו פארוואס איך זאג דאס איז, ווייל זייער סאך מאל א מענטש איז ליידער ארעם און ער קען נישט דעקן זיין חודש, און עניות טוט זייער וויי, און זייער סאך מאל מענטשן שפרינגען צו די עקסטרים, כ'האב נישט קיין געלט, שטעל דיך פאר איך בין ווען די עושר וואלט איך נישט געהאט די פעין און די צער און ווייטאג וואס איך האב יעצט, סאו איז קודם דארף מען אוועקשטעלן דזשאסט די איידיע אז טאמער זאלסט נישט זיין ארעם, זאלסט נישט זיין אין דיין חובות, און דו וועסט האבן פרנסה צו דעקן דיין חודש, דאס אליין נעמט דיך ארויס פון די פעין, איז ווייטער ס'נישט קיין געלט. און ווער רעדט נאך טאמער דו ווערסט מידל קלעס, יו נאו, דזשאסט אינצווישן, דו מאכסט פרנסה, דארפסט נישט אזוי ווייט וואטשן אויף יעדע דאלער, איז ווייטער, עסטו נישט האבן די פעין. אבער מוז נישט שפרינגען אלל די וועי צו זיין א עושר, איז קודם דארף מען דאס נעמען אין אכט, מ'דארף אביסל אריינטראכטן וואס מיינט געלט. סאו וויפיל איך ווייס א רוב מענטשן וואס רעדן זיך איין אז געלט גייט זיי מאכן פרייליך מיינען עשירות, זיי מיינען נישט מידל קלעס, זיי מיינען נישט באבאטיש, זיי מיינען עשירות, צו האבן אין די מיליאנס אויב נישט אין די ביליאנס, איז פון ווי קומט דאס? דאס קומט פון די חלום. א מענטש האט א חלום ביי זיך אז טאמער גיי איך האבן אסאך פון דעם, ווייל די ווארט עושר טייטשט אסאך, סאו טאמער א מענטש האלט איך וועל האבן אסאך פון געלט, גייט מיך עס ברענגען די סעריספעקשאן, די צופרידנקייט, די פרייליכקייט וואס איך וויל, די די גוטע פילינג? סאו, כ'וועל פארציילן א מעשה וואס איך האב געהאט, שוין א לאנגע צייט צוריק, כ'האב געשמועסט מיט א חבר, און. און יענער וויל זייער שטארק זיין א עושר, און גאנצע טאג ביזי, ער וויל מאכן געלט, ער וויל מאכן געלט, און וויאזוי הייסט עס, און ער געווען ביזי אזוי רעדן ווי זיין לעבן איז נישט גוט ווייל ער האט נישט קיין געלט, סאו האב איך אים, וויאזוי הייסט עס, קודם האבן אונז געהאט א קאנווערסעישאן פאר א לאנגע צייט, נאכדעם איז אריין געקומען די קאנווערסעישן פון געלט, און ער איז געווען ביזי מסביר זיין ווי נישט גוט און ווי נישט צופרידן און ווי נישט פרייליך ער איז ווייל ער האט נישט קיין געלט, סאו האב איך אים געפרעגט, אונז האבן יעצט גערעדט דא פאר איבער א שעה, האסטו אינדזשויד די קאנווערסעישן? זאגט ער מיך, זייער אינדזשויד די קאנווערסעישן. זאג איך, סאו וואס ביסטו נישט ביזי טראכטן פון דעם אז דו האסט גוטע קאנווערסעישנס מיט מענטשן? ער איז שטיל געווארן. און נאכדעם האב איך אנגעהויבן אויסרעכענען פון א האול באנטש אוו אדער טינגס, פיל מיט אנדערע זאכן וואס דער מענטש האט, וואס זאכן גייען אים גוט אין לעבן. געלט האט ער נישט, באט ער האט ער האט פיל מיט אנדערע זאכן וואס גייען אים זייער גוט אין לעבן. יעצט. איז דעי מענטש נישט צופרידן ווייל ער האט נישט קיין געלט, אדער ער איז נישט צופרידן ווייל ער איז א אומצופרידענע מענטש, ווייל ער איז נישט ביזי קוקן וואס ער האט יא? איך מיין די תירוץ ענטפערט זיך אליין, אז א אומצופרידענע מענטש איז א אומצופרידענע מענטש. סאו איינער וואס איז נישט צופרידן מיט זיך איז נישט צופרידן. עס האט גארנישט איינגעלייגט מיט געלט, ער איז ביזי קוקן א גאנצע טאג וואס ער האט נישט, אנשטאט צו זיין ביזי א גאנצע טאג קוקן וואס ער האט יא. צו עס ארויס ברענגען מער. וואלט איך געוואלט פרעגן, וויפיל געלט ביסטו גרייט צו פארקויפן דיין האנט? דאס איז א קשיא וואס אסאך מענטשן האבן קיינמאל נישט געהערט, מענטשן האבן עס יא געהערט. נאר טראכט אריין א רגע, שטעל דיך פאר ס'קומט א עושר, לאמיר זאגן אפילו היינט אילאן מאסק הייסט צו זיין דער רייכסטער מענטש אויפן וועלט, אילאן מאסק וויל מאכן עפעס א עקספערימענט מיט הענט, און אפערענטלי דיין דזשין, דיין DNA איז די פערפעקט פערפעקט מעטש פאר זיין עקספערימענט. און די איינציגסטע וועג וויאזוי ער קען מאכן די עקספערימענט דארף ער אראפנעמען דיין האנט. חס ושלום וואלט איך געמיינט זאגן הייפאטעטיקל ספיקינג. יעצט ער אפערט דיך, ער איז דיך גרייט צו געבן האלב פון זיין פארמעגן. איך ווייס נישט וויפיל ער איז ווערט היינט, ס'שפרינגט ארויף און אראפ, ס'איז אפאר הונדערט ביליאן דאלער. די סטעידזש איז לכאורה זיין די רייכסטע אויב נישט די צווייטע די רייכסטע מענטש אויפן וועלט, דו האסט איין זאך פארלירן, איין האנט, דו האסט צוויי הענט, דו וועסט נאך אלץ האבן איין האנט, דו וועסט פארלירן איין האנט, און עס וועט דיך נישט וויי טון, קיין אנדערע אנעסטיזיע, מען לייגט דיך שלאפן, וואלסטו געווען גרייט דאס צו טון? תירוץ איז ניין. כ'קען נישט קיין איין מענטש אויפן וועלט וואס איז גרייט צו פארקויפן זיין האנט פאר געלט. און די זעלבע זאך איז טאמער ער וויל אראפנעמען די פיס, צו וועלכע אייוועלט ס'זאל נישט זיין, און איך רעד נישט פון יא דאנעיטן א קידני קען מען ווייל מען האט נאך איינס, דאנעיטן די ליווער ווייל ס'וואקסט צוריק. איך רעד א מענטש זאל פארלירן א אייווער, א אויג, א אויער, די טעיסט באדס פון די צונג, וואס זאל נאר זיין? פאר געלט? פארוואס? פארוואס איז קיינער נישט גרייט דאס אויפצוגעבן פאר געלט? ווייל ביי דיר איז מער חשוב דיין אברים ווי געלט. ס'איז נישט דא קיין געלט אויפן וועלט וואס קען באצאלן די חשיבות וואס דו האסט צו דיין אייגענע אייבערן, וואס דו האסט צו דיין אייגענע גוף. וועגן דעם איז א מענטש בשום אין אופן נישט גרייט צו פארלירן קיין שום אייבער. סאו, טאמער א מענטש זאגט אז געלט גייט אים מאכן פרייליך, אז געלט גייט אים ברענגען העפינעס, איך פארשטיי נישט, אז דו ביסט נישט העפי מיט די זאכן וואס דו האסט יא, מיט די זאכן וואס דו ביסט נישט גרייט אויפצוגעבן פאר קיין שום געלט אין די וועלט, איז וויאזוי ווילסטו אז געלט זאל דיך פרייליך מאכן? זיי מיר מסביר אז דו. שפרינגסט נישט פאר שמחה יעדן טאג אז דיין גוף פאנקשענט? וויאזוי גייסטו זיין פרייליך אז דו גייסט מארגן ווערן א מיליאנער? פונקטליך וויאזוי גייט דיך דאס פרייליך מאכן? און די זעלבע קשיא גייט אויף פעמילי, אויף משפחה. איז א מענטש גרייט צו פארקויפן זיינע קינדער פאר געלט? וועלכע נארמאלע מענטש וועט גיין פארקויפן זיינע קינדער?

די קשיא גייט, ווען האסטו, אז דו עפרישיעטס נישט וואס דו האסט, וויאזוי גייסטו עפרישיעטן געלט? ווייל א מענטש וואס עפרישיעט נישט וואס ער האט, קען נישט עפרישיעטן קיין געלט. און איינער וואס עפרישיעט וואס ער האט איז נישט ביזי נאכלויפן קיין געלט. יעצט צו עס ארויסברענגען אויף א שטערקערע פוינט. צו מסביר זיין אביסל מער, כ'ווייס אז א מענטש קען פרעגן למעשה יא, שטעל דיך פאר איך האב געלט, שטעל דיך פאר איך האב מיליאנס אוו דאלערס, איך קען מיך קויפן א שיינע גרויסע הויז, צו בויען א שיינע גרויסע הויז, און האבן א הויז אין פלארידע, און א הויז, א וועקעישאן הויז דא אפסטעיט ניו יארק, און כ'ווייס זיך האבן אזויפיל זאכן, און וכו' וכו', איז דא אזויפיל גוטע זאכן וואס די עושר האט. סאו וויאזוי קען איך זאגן אז דאס גייט מיך נישט מאכן פרייליך טאמער האב איך אלע די זאכן? סאו לאז איך עס מסביר זיין, איינמאל א מענטש האט עפעס ווערט די זאך ווארטלאז פאר די מענטש. סאיז אלעס אינטערסאנט ביז ווי לאנג די האסט עס, ביז ווי לאנג די טראכסט די גייסט עס האבן. אלעס אינטערסאנט ביז ווי לאנג די טראכסט די גייסט האבן, אבער איינמאל די האסט עס פארלירט עס די חשיבות אין די מענטש. סאטש אז א מענטש טראכט אז טאמער וועל איך האבן א מיליאן דאלער גייט מיך די מיליאן דאלער פרייליך מאכן, צו וואטעווער דו ווילסט פון די מיליאן דאלער, איז ביז דו האסט די מיליאן דאלער העסטו זיין ביזי זיין עקסייטעד אז איך וויל האבן די מיליאן דאלער, איינמאל דו האסט די מיליאן דאלער, דאס האב איך שוין, דאס איז שוין נישט אינטערסאנט, יעצט דארף איך עפעס מער. אזוי ווי חזל זאגן, יש לאמונה רצון מסיים, יעדע מאל א מענטש האט עפעס, מינימום וואס ער וויל איז כאטשיג דאפלט, און זייער סאך מאל וויל מען מער ווי דאפלט. סאו וואס טייטש דאס? א מענטש וואס האט א מיליאן דאלער איז יעצט, האט יעצט ווייניגער ווי דער סתם מענטש ווייל אים פעלט מער געלט וויפיל ס'פעלט די פלעינע מענטש. ווייל דו, וויפיל געלט דו האסט, ווילסטו נאך, ווילסטו דאפלט וויפיל דו האסט. אבער דער מענטש וואס האט מיליאנס פעלט אים מיליאנס. יעצט צו עס פראוון, איך וועל דיר אויפווייזן, וואס איך זאג יעצט איז אמת, דערמאן דיך דיין בר מצוה, און אויב געדענקסט נישט ביז דעמאלטס, גיי קוק אויף קינדער וואס האבן א מצוה, ווען א יונגל גייט באמיצען ווי ער ווערט אינגאנצן עקסייטעד, ער גייט באמיצען, ער גייט האבן תפילין, ער גייט זיין גרויס, ווייסט, א גאנצע עקסייטמענט, דו קענסט נישט מאכן א דזשאוק פאר די קינד און זאגן אה דו גייסט נישט באמיצען, ער קען, דו קענסט, ער קען עס אפילו נישט הערן אלץ א דזשאוק, זיין מח באגרייפט עס נישט, און איך בין געווען די זעלבע זאך אזוי און דו ביסט געווען אזוי, יעדע קינד איז די זעלבע זאך, מען איז עקסייטעד מען גייט גרויס ווערן, מען איז עקסייטעד מען גייט לייגן תפילין, און וואס געשעט נאכדעם? מען האט בר מצוה, אנהויב איז אינטערסאנט, יא מען איז פרייליך, יעדער איינער זאגט מזל טוב, און יא ווייסט ער האט בר מצוה געהאט ער פילט ער איז גרויס, ציט זיך פאר א וואך צוויי אפאר חדשים און דען דער בחור טרעפט זיך און וואס איז יעצט? ער איז שוין נישט פרייליך אז ער לייגט תפילין, ער איז שוין נישט פרייליך אז ער איז בר מצוה געהאט, ער איז שוין נישט פרייליך אין עניטינג, עני פון זיין חלומות וואס ער האט זיך איינגערעדט און ער איז געווען עקסייטעט ער גייט גרויס ווערן, איז בכלל נישט דא מער. למעשה האט ער מער ווי ער איז געווען א קינד, און וואס דען? ווען ער איז געווען א קינד איז ער געווען עקסייטעט אז ער גייט בר מצוה, איינמאל ער האט בר מצוה געהאט איז נאו וואט? און יעדער איינער האט די זעלבע זאך, און דאס געשעט כמה פעמים אין לעבן, ס'געשעט כמה פעמים אין לעבן, הייב אן אריינטראכטן דורך דיין היסטערי פון דיין לעבן וויפיל מאל דו האסט געוואלט עפעס האבן און ביסט געווען אינגאנצן עקסייטעד און זיך איינגערעדט ווען דו גייסט דאס האבן גייסטו ווערן די העפי גא לאקי פערסאן און האסט עס געהאט, און דען וואס איז געשען? האסטו געזאגט ענד נאו וואט? ס'איז געווארן בטל מבוטל מעות און אימות, יעצט דארפסטו עפעס אנדערש. און פארוואס דער אייבערשטער האט געמאכט אז א קינד זאל ווערן אזוי אינגאנצן עקסייטעד אויפצואוואקסן? קודם כל, ווען נישט דעם וואלט קיין קינד נישט אויפגעוואקסן, און די מעין זאך איז אויך צו ווייזן פאר די מענטש, ווען די וואקסט שוין אויף, גיי קוק, ביסט געווען יונג האסט דיך איינגערעדט וועסט ווערן עלטער האסטו ווערן גליקליך ביסט עלטער געווארן האסטו געפרעגט וואס איז געווען שלעכט אזוי ווען מ'איז געווען א קינד, און די אייבערשטער האט עס געמאכט צו ווייזן פאר א מענטש וואס וואס די גאנצע לעבן אלעס וואס דו ווילסט אלע חלומות נישט עסן. דער אייבערשטער האט אזוי דעזיינט פאר א סיבה, כדי א מענטש זאל איינזען אז אלעס איז שטותים. איינמאל דער מענטש וואקסט אויף און ער קריכט ארויס פון זיין קינדערישע שכל און ער ווערט א עדאלט און ער זעט אז ס'איז שטותים אלעס וואס ער האט געוואלט ווען ער איז געווען יונג, זאלסטו וויסן, אלעס אויף די וועלט, אלע עולם הזה איז שטותים. און קיין איינע פון די זאכן גייט דיך נישט מאכן העפי. סאו אזוי ווי דו פארשטייסט דאס, דארפסטו פארשטיין די זעלבע זאך, דו האסט נישט יעצט די מיליאן דאלער, דו האסט נישט די סאך געלט, דו האסט נישט די שיינע הויז, אבער די עושר, ווען ער האט נישט געהאט זיין געלט האט ער זיך איינגערעדט אז ווען איך גיי האבן מיליאנס אוו דאלערס און די גרויסע שיינע פאלאץ וואו איך גיי וואוינען גיי איך זיין פרייליך, און וואס איז געשען איז ער האט געמאכט די מיליאנס אוו דאלערס און ער האט געמאכט און ער האט געקויפט זיין פאלאץ, און וואס איז ארומגעקומען נאכדעם? ענד נאו וואט? יעצט דארף ער שוין מער? וואס דארף ער נאך? כ'וויל פרעגן א קשיא, וואס איך ווייס אסאך מענטשן קענען מיך פיינט האבן שנאת מוות פארן פארן מאכן אזא משל, אדער כ'וואלט געזאגט ס'איז נישט קיין משל ס'איז א חלום. קויז די חלום קען ליטערלי ווי מ'זאגט באסטן יור דרימס פולי. האסטו אמאל זיך אינוויזשענט, האסטו אמאל געטרייט זיך אראפצוזעצן און חלומ'ען שטעל דיך פאר דו ווערסט עושר וויאזוי וואלט דיין לעבן געווען? איך רעד דיין גאנץ לעבן. וואס איך מיין צו זאגן מיט דעם, מענטשן זענען ביזי חלומ'ען. ווייסט ווען איך וואלט געהאט געלט וואלט געווען אזוי און אזוי און יעדער וואלט גערעדט פון מיך און איך וואלט געהאט כבוד און איך וואלט געהאט א ווארט און מען וואלט זיך געדארפט רעכענען מיט מיין ווארט, ווייסט מען איז ביזי טראכטן פון קליינע שור דיטעילס אבער מען איז נישט ביזי טראכטן פון די אוועראל פיקטשער און איך רעד נאך פון א לאנגע פיקטשער. לאמיר זאגן דו ביסט יעצט א אינגערמאן און טראכסט פון דיך שטעל דיך פאר איך ווער א עושר, וויאזוי וואלט זיך מיין לעבן אויסגעשפילט פון יעצט ביז איך גיי שטארבן? מ'זעט זיך מענטשן פארגעסן זיי גייען שטארבן איין טאג, אבער אונז אלע גייען שטארבן. סאו ביז איך ווער אלט. יעצט פארוואס זאג איך דאס? ווייל איך וויל אנהויבן אביסל אריינגיין אין די חלום און אויפווייזן וואס מיין פוינט איז. סאו שטעל דיך פאר, לאמיר מאכן א בערך אוועראל פענטעסי, איך מיין צו זאגן א עווערעדזש פענטעסי וואס כ'מיין רוב מענטשן האבן מאר און לעס אין די סעים קעטעגארי, פארשטייט זיך יעדער איינער האט זיך אנדערע דיטעילס, וואס זעט רעכט זעט רעכט אזוי, כ'וועל עפענען א ביזנעס, צו מיין עקזיסטענט ביזנעס איז גענע פיק אפ, און די ביזנעס וועט אנהויבן וואקסן, די רווחה וועלן אנהויבן אריין קומען, און כ'וועל הייערן ארבעטערס, און ס'וועט אנהויבן אריינקומען אסאך געלט, און נאכדעם וועל איך דארפן הייערן נאך ארבעטערס און עקספענדן די ביזנעס, און אלע ארבעטערס וועלן ציטערן פון מיר, כ'וועל אריינוואקן די ביזנעס, יעדער איינער וועט זיך דארפן בייגן פאר מיר, יעדער וועט וויסן, העלאו, די באס איז הער, און פארשטייט זיך עווענטשעלי וועט די גאנצע ביזנעס ווערן געפירט ביי אנדערע מענטשן, איך וועל דארפן סך הכל אריינקומען אפאר שעה דזשאסט צו מאכן זיכער אלעס רויפט אויף, אלעס פארט. אלעס קלאפט, און כ'וועל מאכן סייד אינוועסטמענטס, און עווענטועל וועל איך האבן א גרעסערע ביזנעס, און די ביזנעס וועט מאכן סאך מער געלט ווי די ערשטע ביזנעס וואס כ'וועל אדער פארמאכן אדער פארקויפן די ערשטע ביזנעס ווייל ס'וועט זיין א דזשאוק פאר מיר, און פארשטייט זיך כ'וועל מיר גיין בויען א שיינע גרויסע פאלאץ, א פאלאץ וואס יעדער איינער גייט זען, קוק עס אן, דאס איז די פאלאץ אין שטאט, און שטייט זיך מ'וועט מיך קומען נאכלויפן פאר געלט, און מ'וועט שטיין אויפן ליין, און איך וועל שטיין און טיילן גרויסע טשעקס, און די בית מדרש וועט דארפן מאכן א עקסטענשאן, וועט מען מיך רופן, די מוסדות וועט דארפן עפעס האבן, וועט מען מיך רופן, יעדע ארגענעזעישאן וועט מיך וועלן ארויפזעצן אויפן באורד, יעדער איינער וועט זיך רעכענען מיט יעדע ווארט וואס איך האב, איך וועל האבן אזעלכע פאוער, איך וועל זיין אזא שטארקע מענטש, מ'וועט ציטערן פון מיך. יעדער העט וויסן, מיין ווארט איז א ווארט. מען העט מיך געבן כבוד וואו איך גיי, וואו איך וועל גיין העט מען מיך אלץ זעצן אויבן אן, אין בעק פון די רבי, צו וויאזוי ס'זאל נאר זיין. סאונד עקסייטינג, ניין? און אויך מען האט מיך אריין לייגן אין אלע נוספעיפערס אין אלע מעגעזינס, יעדער האט רעדן, איך בין געווען דא, כ'האב מנדב געווען דעי בילדינג, כ'האב מנדב געווען יענע בילדינג, כ'האב כ'האב דאס געטוהן, כ'האב יענץ געטוהן, כ'האב געמאכט דעי מעמד, כ'האב געמאכט דעי קאמפיין. און וואס איז זיין נאכדעם? און נאכדעם נאר מיר רעדן דעם, עווענטשעלי מיינע קינדער גייען אויפוואקסן, און מ'טאר אים חתונה מאכן די קינדער, סאו מיין חתונה וועט נישט זיין סתם א חתונה, מיין חתונה וועט זיין א חתונה וואס יעצט מ'וועט רעדן אין די גאנצע וועלט פון דעם, ס'וועט קאסטן מיליאנס אוו דאלערס, און ס'וועט זיין א דזשאוק פאר מיר וועלכע האבן אזויפיל געלט. און ס'נישט אז איך מאך, איך מאך אזא שיינע חתונה אז אלע צייטונגען און אלע מעגעזינס גייען האבן אריינגעלייגט פיקטשערס אין די פראנט פעידזש וועגן מיין חתונה, זיין טויזענטע מענטשן וועט זיך נישט קענען רירן אפילו איך וועל נעמען א ריזיגע דזשייגענטיק אויך א קאסטומייזן א ריזיגע וועירהאוז ערגעץ אין ניו דזשערסי ווייל כ'וועלן האבן אסאך פלאץ און מיט דעם אלעם וועט עס זיין דזשעם פעקט. און ס'זאל זיין ביוטיפול מיט א שיינע סינערי מיט די שענסטע זינגערס און די שענסטע בענד און אלעס זאל זיין אזוי און יעדער העט רעדן פון מיך און איך זאל זיין דאס און נישט נאר דאס איך וועל האבן פראטעקציע ביי אלע פאליטישאנס און איך וועל וועלן די פרעזידענט זאל קומען צו מיין קינד'ס חתונה אבער פארשטייט זיך אז דער פרעזידענט קומט צו מיין קינד'ס חתונה, די סיקרעט סערוויס אז מאכן א גאנצע חורבן, מען קען נישט, די סיקרעט סערוויס האט נישט משכון אזוי אזויפיל מענטשן, אקעי סאו אז ער קען נישט קומען צו מיין חתונה וועל איך זיכער מאכן צו האבן א שבע ברכות אין די ווייט האוז. האסט אמאל אריינגעטראכט פון אזא חלום? האסט אמאל אריינגעטראכט לייק ווי גליקליך דיין לעבן וואלט געווען ווען דו ביסט ווען די ריזיגע וועלטס עושר? אבער דו ווייסט ווי די פראבלעם געשעהט אז איך זאג מענטשן קענען מיך פיינט האבן ווייל איך גיי באסטן די גאנצע זאך? די קשיא גייט און יעצט וואס? און נאו וואט? רוב מענטשן ווילן נישט חלומ'ען נאכדעם. האסט געמאכט א שיינע חלום, טאמער דו האסט האבן אסאך געלט וועסט ווען דיין ביזנעס וועסט אויסקוקן, און דארט האט זיך געענדיגט די חלום, ביסט נישט געגאנגען ווייטער, האסט געמאכט א חלום וואסערע הויז וועסט קויפן, און דארט האט זיך געענדיגט די חלום, האסט געמאכט א חלום אז דו זיצן אויף אלע באורדס אין אלע ארגענעזעישן און דו וועסט מנדב זיין בילדינגס, און דארט האט זיך עס גענדיגט. קליינע חלומות, געמאכט א חלום וואס ר' חתן איז דאס מאכן, און וואס איז די שבע ברכות, און איך ווייס וואטעווער פענטעסי דו האסט געמאכט, ס'איז אלעס קליינע פענטעסיס, באט יו נעווער טאק איט צו די סטעפ פון קוקן וואס וועט זיין נאכדעם? האסט שוין געהאט די אלע זאכן און נאו וואט? און דאס איז די סיבה פארוואס קיינער וויל נישט טראכטן ווייטער, ווייל די רגע דו הייבסט אן טראכטן און נאו וואט? וואס געשעט? איז די גאנצע זאך ווערט בטל מבוטל. ווייל דו זעסט אליינס איין וואסערע הבל עברים, וואסערע שקר ס'איז. ס'איז זייער אינטערעסאנט אויפן מינוט. דו ביסט גערעכט, אויפן מינוט, די עושר האט זיך זיינע זאכן, די ערשטע פאר מינוט איז אינטערעסאנט, אזוי ווי דער דרייצן יעריגע בחור די טאג וואס ער האט בר מצוה, צו א טאג שפעטער. אבער אפאר טעג שפעטער, בומס, די גאנצע זאך איז אווער. די זעלבע זאך, ליטערלי די סעים טינג געשעט ווען א מענטש ווערט א עושר. אנהויב. ס'פארט, ס'קוקט אויס אינטערסאנט, ס'אינטערסאנט, אינטערסאנט, איינמאל ער האט שוין אלעס געהאט, ער האט שוין, ער האט שוין געהאט די שיינע הויז, ער האט שוין חתונה געמאכט זיין קינד, יעדער האט שוין גערעדט פון אים, אלעס איז געווען, וואס געשעהט נאכדעם? און נאו וואט? ווי גיי איך פון דא? וואס קען מיך יעצט ברענגען פלעזשער? דאס האב איך שוין, דאס איז שוין נישט אינטערסאנט פאר מיך, איך דארף יעצט האבן עפעס מער. אבער ס'איז שוין נישט דא עפעס מער. וואס געשעהט? ווערט ער אינגאנצן דיפרעסט. און ס'איז נישט נאר דאס, אז די ארעמאן אין א וועי איז מער לאקיער ווי די עושר, ווייל די ארעמאן האט נאך אויף עפעס וואס צו חלומ'ען, און די עושר האט שוין נישט אויף וואס צו חלומ'ען. דער אָרעמאַן קען חלומען, אַז איין טאָג וועל איך זיין אַ עושר, אַז יעדן טאָג קען ער טראַכטן, איין טאָג כ'וועל עס מאַכן, ס'וועט מיר געלונגען איין טאָג, עס וועט מיר געלונגען איין טאָג. צו ער חלומט ער, איז די חלומות דרייווט אים, זיי האַלטן אים גיין, ס'מאַכט אים גיין ווייטער און ווייטער און ווייטער. דער עושר, ער איז שוין דאָרט, וואָס גייט ער יעצט חלומען? ער האָט שוין אַלעס געהאַט. נאָר וויאַזוי, וואָס גייט ער יעצט חלומען? ס'איז דא מענטשן וואס זאגן אז די איינציגסטע וועג וויאזוי איך וועל זיין העפי איז טאמער איך ווער עושר. ווייסט ווי איך רוף די מענטשן? איך זאג אז די מענטשן זענען מענטשן וואס האבן זיך אליינס געסענטענסד צו א לייפטיים אוו מיזערי. ער איז ווען א מענטש חס ושלום אויב איז ער אין קאורט און די דזשאדש סענטענסט אים און ער געט אזא קלאפ, איך פארגעסן וויאזוי די נאמען הייסט ווען זיי שטעקן, הייסט איי סענטענס יו צו איך ווייס וויפיל יאר אין דזשעיל, די מענטשן זענען זייער אייגענע דזשאדש, זייער אייגענע פראסעקיוטער, זייער אייגענע לויער און זייער אייגענע דזשורי. און זענען געגאנגען בשתיה אדעים און אפגעמאכט איך גיי לעבן פאר די רעסט אוו מיי לייף מיזערעבל, איך גיי זיין אינגאנצן אנגעזעצט. יעצט אזוי, קודם כל רוב מענטשן ווערן נישט קיין עשירים, סאו סטאטיסטיקלי גייט ער נישט ווערן קיין עושר, ווייל רוב מענטשן ווערן נישט קיין עשירים, נאו, מען קען דאך נישט וויסן, ווייל ס'איז דאך דא מענטשן וואס ווערן עשירים סאו אפשר די מענטש איז איינטעג ווערן א עושר, אבער ער גייט נישט זיין העפי. אזוי ווי כאמאס איז געווען פריער ווייל ער נישט העפי יעצט פארוואס זאל ער זיין העפי ווען ער וועט האבן געלט? אז ער עפרישיעט נישט די זאכן וואס ער האט וויאזוי גייט ער עפרישיעטן געלט? ער וועט זיין די זעלבע אן עפרישיעט ער וועט האבן געלט וועט ער זיין ביזי אגאנץ צו זאגן וואס ער האט נישט. מענטשן מיינען ער ווייסט כאילו עושר האט נישט קיין צרות עשירים האבן א צרות האבן עשירים האבן צרות פונקט ווי יעדעם איינעם. און ס'איז נישט נאר די איידיע פון צרות, די איידיע איז פון אפרישיעטן, פון אפרישיעטן וואס מען האט. א מענטש וואס איז נישט צופרידן מיט זיך וועט קיינמאל נישט זיין צופרידן. סאו דער מענטש וואס האט געזאגט איך גיי נישט זיין העפי נאר טאמער איך האב מיליאנס אוו דאלערס, טייטש ער האט זיך אליינס געסענטענסט צו א לייף טערם אוו מיזערי, און די איינציגסטע וועג וויאזוי ער וועט ארויסקומען פון זיין דזשעיל, איז וועט זיין די טאג וואס ער וועט אפמאכן, נאר איך גיי זיין העפי יעצט דא וואו איך בין. ווייל א מענטש וואס וויל זיין העפי טרעפט צו זיין העפי וואו ער איז, וואו ער שטייט און גייט, און אפילו ווען זיין לעבן גייט אים נישט אזוי גוט, ער טרעפט זיך א וועג וויאזוי צו מאכן העפי, איך גיי נישט זאגן, ס'איז דא צייטן וואס ס'ווערט זייער שווער, עס איז דא צייטן וואס עס איז ממש אוממעגליך פאר געוויסע מענטשן, אבער א מענטש וואס מאכט אפ איך וויל זיין העפי איז העפי און פרייליך ווי ער איז נאר, און ער טרעפט זיך אלעמאל עפעס זאל אים מאכן פרייליך. סאו. די קשיא איז, קען געלט מאכן פרייליך א מענטש? די תירוץ איז ניין. געלט האט קיינמאל נישט פרייליך געמאכט א מענטש, און ס'גייט קיינמאל נישט פרייליך מאכן א מענטש. שמחה קומט ארויס פון זיך. וואס מאכט פרייליך א מענטש איז, די ערשטע זאך איז עפרישיעיטן. זיין צופרידן און דאנקבאר וואס מ'האט. אין רוחניות, די ערשטע זאך אין רוחניות וואס די קענסט זען איז צופרידנקייט, גיי קוק וואס טוט מען צופרי, מען זאגט ברכות השחר, וואס טייטש ברכות? מען דאנקט, ברכות, מען לויבט די אייבערשטער, איז די ערשטע זאך צופרי דארף מען זאגן ברכות השחר. האסט אמאל אריינגעטראכט אין די ווערטער וואס מען זאגט אין די אלע ברכות? און נאכדעם ווען מען הייבט אן דאווענען, וואס איז די ערשטע זאך? מען מאכט די פופצן ברכות. מען הייבט אן, הלא ישא נשאיך ווי אינער לאוו כמימים הלילה. שלא ישא אני גוי, שלא ישא אני עובד, שלא ישא אני אישו. פוקח עיוורים, מתיר אסירים. זועק אויף כפיפים. ווען איז די לעצטע מאל דו האסט דיך אוועקגעשטעלט און מכוון געווען נאר די ברכות. לאז אפ די גאנצע דאווענען, זיי מכוון נאר די ברכות וואס מען מאכט פאר מען הייבט אן דאווענען. און הייב אן אביסל אריינטראכטן וואס דאס מיינט פוקח עיוורים, מתיר אסירים, זוקף כפיפים. אז דו ביסט אויפגעשטאנען צופרידן, דו האסט געקענט אליינס ארויס פון בעט, איז דאס נישט אליינס א זאך צו זיין צופרידן? איז דאס נישט א זאך צו זיין אפרישיעטיוו און זיין פרייליך? דו ווייסט דא מענטשן וואס קענען נעבעך אליינס נישט ארויס פון בעט, מען דארף זיי ארויס נעמען פון בעט, און די פאקט אז דיין אויגן האבן זיך געעפנט, דיין אלע אייברים ארבעטן, דאס מען זאגט יעדע צופרי, מען שטייט אויף צופרי, מען זאגט קודם מודה אני, נאכדעם הייבט מען אן זאגן ברכות, און די אלע ברכות וואס מען זאגט פאר מען הייבט אן דאווענען, דאס אלעס איז פארן דאווענען, איז אלעס איך דאנק די באשעפער, איך עפרישיעט אז דו האסט מיר געגעבן אלעס האסט מיר געגעבן. סאו וואס ווייזט דאס? אז די ערשטע סטעפ אין רוחניות הייבט זיך אן מיט עפרישיעישן. סאו וואס מאכט פרייליך א מענטש איז רוחניות, סאו וואס איז די ערשטע סטעפ? עפרישיעישן. סאו ס'איז כדאי פאר א מענטש זאל אנהויבן אביסל לעבן מיט עפרישיעישן. און ס'איז דא אויף רחל ניס רעדן סאך מער ווייל ס'איז דא אסאך מער וואס מאכט פרייליך א מענטש. אבער קודם הייב אן מיט עפרישיעטן. הייב אן עפרישיעטן אלעס וואס דו האסט, הייב אן איינזען, הייב אן מכוון זיין די ערשטע ברכות. דערשריי אביסל די ערשטע ברכות און מכוון זיין די ברכות און טריי אן איינצוזען ווי גליקליך דו ביסט דאס וואס דו האסט יא. און וועסט אזוי לעבן, וועסטו אנהויבן ווערן פרייליכער און פרייליכער און פרייליכער, און אם ירצה השם גיי השי ת העלפן און געבן כח און געבן אנדערע דרשות מסביר צו זיין אביסל מער וואס מאכט פרייליך א מענטש, וואס מיינט לעבן מיט רוחניות. אבער הייב אן מיט דעם, און איך זאג דיר וועסט אליינס זען ווי דו וועסט אריינברענגען אין דיר שמחת החיים. האטס א גוטן טאג.